Madrina, Señora McWilliams, Señora Larmony. Danki, Señora Presidente. Un. Ki e punto ta, Señor Sipigna? Señora Presidente, mi tin un vragpunt cu mi ke hasi pregunta na Señora Presidente. Señora Presidente, na prome luga un bon tardi na tur cu ta sigui nos via un of otro medionan di comunicacion. Tambe bon tardi na Minister. Sra. Presidente, mi tin, mi ke dis prome ku mi kumis pa mi bai na e vragpunt, mi kier dis trese palabranan di elogio kòrtiku pa e frakshon di tantu man i tambe frakshon di pen, man i tambe frakshon di par ku ta den oposishon. Namens koalishon i tambe frakshon di MFK dikon tabata tin un suseso koalishon koalishon den su totalidat tabata tin un suseso ku a sosodé ayera un un loke nos por bisa un omishon di parti di un amtenar ku lo mester a manda dokumentonan di ku tabata ta regardá asuntunan personal di e ònderstaan trekkers nan. Na momento cu esaki a sosode, el a bini den sala, el a pidi despensa, el a roga parlamentarionan pa delete e file aki, pasobra dicon, mirando e laat cu e reunion aki a bay, mester a lanta un ambtenaar for di soño pa pidié informacion pa preguntanan cu parlamentarionan lo mester a haci, anto el a el a pidi retundamente, el a pidi por fabor no. hasi nada politicamente cu esaki pasobra e por tin consecuencianan pa cu e trabao di e ambtenaar. Como Parlamentario, un dje Parlamentarionan tambe cu mi tin cu elogia den e cuadro aki ta Parlamentario Sra. Pauletta, na momento cu el a descubri. E parti aki el a yega seca fraccionnan individual, el a bisa cu shonan nos no ke politisa e parti aki pasobra e ta trata informacionnan fundamental di cobradornan di understand y banda di esey e ta hinca e ambtenaar cu a roga nos, pidi nos, suplica nos aki denan pa no manda esaki door y tampoco no politisa cune, a pidi Grief am Grefi pa no pone esaki riba rees pa e por bira publico paso tur e informacionnan aki den mail personal di cada un parlamentario nan a bay nan no a subi rees bira publico oficial paso ta ora nan subi rees nan ta bira publico pero nan a drenta den email di cada un parlamentario nos a bisa e señor nos ta bay soro di delete e file aki. Huntu den am laga nos ban bisa den kolaborashon ku señora Pauleta ku a bini ku e proposishon, tur frakshon ku tabata na den sala a bai di akuerdo pa delete e file sin mira ningun informashon di e ònder's antrekersnan. Mi sa ku Par a hasi esaki, mi sa ku Man a hasi esaki, mi sa ku Kem a hasi esaki, mi sa ku señora. Corintian Genaro como independiente a haci esaki, fraccion di MFK den su totalidad a haci esaki, pero tog despues cu a yega na e palabracion aki cu e fraccion cu tabata ta tabata tin un representante den sala tambe bay de acuerdo, pero den prensa. A bin tende un lider di PNP ku no tabata tratá den sala, sigun mi fue ocho or dianochi, te ora esaki a sosodé, pero en bes di ora el a mira esaki detekt'é papia ku e persona ku ta señora Mercelina ku tabata den sala puntr'é ta kiko esaki ta, a disidí di bai prensa kuné. Banda di esei tambe señor José pa tambe disidí ku e ta bin ku un moshon pa kontra di hende, anto ku tur, awor mi ta bini e pregunta, ku tur e konsekuenshanan ku esaki tin pa e kobradó di ònderstanan ku nan informashonnan fundamental ta riba kaye i tambe ámtenar ku ta awor aki mas na kabes pasobra e mester a lanta fu e soño duna informashon. Dor pa kolmo ta un ámtenar ku tabata traha ku al mi kurpa. E temporada ku e eks minister tabata nan ministernan. Esaki ta di lamentá pa e tipo di situashonnan aki. Tòg basá riba palabrashonnan tin ku bai redundá den prensa. Enton ta p'esei mi ke pa señor presidente por splika, apesar ku mi duna splikashon kon e intero sucesa bai, Kon e suseso aki a bai anto kon nos a bisa ku nos ta bai apliká pa esaki? No tin ku wòrdu politisá anto pa esaki no tin ku bai den prensa pasobra ya kaba mi a komprondé ku periodistanan tin e liste den nan man anto esaki si mi por mira di e personanan ku a mantené nan a sprak anto si mi por komprondé dje esnan ku a bai politisá mi por kuminsá bisa awor aki ku esunnan ku a bai duna entrevista riba esaki mi por saka afó ku ta nan A pasa e informashonnan di e understandtrekkersnan aki den preso. Desaki ta di lamentá. P'esei mi pregunta ta ku Señora Presidente a por a duna un splikashon banda di esun ku ami a duna, kon henter e proseso aki a bai anto ku bèrdat tabata ta tin palabrashon entre e ámtanar, personal di gref i tambe ku parlamentarionan. Danki, Señora Presidente. Danki, señor Severina. Mi ta kere pa duna un splikashon amplio. Kaba mirando ku boso tabata den sala na momento ku esei a sosodé. Mi ta kere no tin mi o persona pa esnan ku tabata presente den sala splika. Ami mes a risibí e informashon despues serka señora Pauletta i tambe mi a komprondé di un ámtenar ku ta robes esaki a wòrdu mandá. Mi mes a manda un notifikashon pa Hreffi, pa Griffier, pa por fabor, Bisa tur e parlamentarionan ku e mail aki a wòrdu mandá pa un ámtenar i e ta robes, anto pa e miembronan di parlamento por delete esaki i no usa esaki, mirando ku Griffier na e momentu ei tabata hasiendo algu personal, el a mand'el den nos app groep, pero el a bisa manera di bin trabou lo e manera den un mail pa e por ta, laga nos bisa. ofishal ku el a manda esaki. Anto manera bo a bisa señor Seferina si un di nos komo parlamentario saka un informashon asina aki ku engelik mi mes no a habri ku mi a tende di otro koleganan kiko tin aden si sa kele pa prensa nos ta kompletamente robes. Pues esei ami por bisa bo no por hasi e kos ei. Señor Alarmuni. Danki señora presidente. Bo sa ami tur dia mi ta mira kos di nobo anto e kos aki ta un pèrguensa. E ta un vragpunt señora? Sí, mi tin un vragpunt y mi tin un punto di ordo tambe señora presidente. Pero mi ta reakshoná awor aki riba lokual ku a bin dilanti di señor Seferina. Mi ta haña kos aki un bèrguensa di mira kon nos hóbennan por lanta para den un sala di parlamento y trese kosnan eróneo dilanti. Ami ta bisa, Ami a wòrdu lantá awe mainta dor di un yamada di un hende ku tatin e lista ku a yama mi, anto hende nèks ta ber ku ningun parlamentario sintá den e sala aki a yama mi puntra mi. Señora Larmoni por e chis paga e mic di señora Larmoni un ratu. Sí, danki, señora presidenta. Sí, awor mi a intra, mi a wòrdu yamá, lantá fu e soño ku e loke ku a tuma lugá ayer anochi den sala di Parlamento, aparentemente a pidi dokumentonan, anto e dokumentonan a kai den man, anto a yamá mi komo èks minister di Asuntunan Sosial pa puntra mi opinion riba loke ku ta tumando lugá. Anto m'a puntra, Ki ta tumando lugar? A spliká mi ku e lista di unda stan trekkersnan ta riba kaya. Ora mi di laga mi wak ta kiko pasa, m'a mira den mi mail m'a haña poko dokumento. Un ta trata lista di unda stan trekkers so, ta trata lista, ta trata bedragen, ke men ta ta un dokumento ku shete dokumento aseka. Ke men di si nos ta tin mester di e dokumento den sala di reunion aki pa e minister por a kontesta? Ami no sa di kon e lista di nòmber i e otro lista ku bedragnan a mester a bia sika. Anto ora un hende yama mi komo lider di Partido Nacional pa mi duna entrevista, mi ta duna entrevista. Mi n'tin ku pidi ningun hende pèrmit pa mi duna entrevista. Laga esei ta hopi bon kla den e sala aki. M'a mira den e sala aki, señora presidente, kosnan mas horibel ku a pasa. Anto e nan mi frag punt. Anto mi ta bin tin bak i bin kuné mesora, paso mi ta kere ta relevante pa sigui reakshoná riba e loke ku a tuma lugá, e kos ke pa mi ta un pa mi ta un dia pretu den e historia di e pais aki. Ayera anochi mi a scucha Minister di Financia en contesta preguntanan di miembronan di Parlamento, anto na un manera cu no ta aceptabel. Mi mira ningun hende lanta pidi Señora Presidente ni Señora Presidente un bisa cu esey no ta aceptabel. Mi pregunta ta, Ta akseptabel ku den Parlamento minister ta eksponé diskushonnan privá i di índolo personal di un ámtenar òf ámtenarnan den reunion públiko di Parlamento? Ta nòrmal e loke a pasa ayer anochi den Parlamento? Esei so mi ke sa, anto e pregunta ta pa mi sa si esaki a bira nos norma den sala di Parlamento aki. Mi tin ku bisa ta kiko a sosodé. So mi ta kere tur hende ku tabata ta den e sala atende kon na momentu ku minister di Finansian ku minister di Hemen. Un pregunta señora Larmonie, si ta den e kapitulo di Hemen? Si. Entonces e mi pregunta ta, ma e loke ku el a kontesta ayer anochi e ta algu ku nos ta aseptá den e sala di Parlamento aki? Pa mi mester señora Larmoni berdad na e momentunan ey, ami mes no a sinta na e capitulo ey. Mi no tabata tey na e momento ey, dus ami no por contesta señora Larmoni kico minister a bisa. Dus e momen, e capitulo ey segun ami no tabata tey. Gemen. Ok, awor si señora presidente no ta tey, mi por a pidi pa saca for di e relato e loke minister a percibi ayer anochi den e reunion aki. Bon, den e reunion dje ayer anochi, Minister a conta henter historia di un ambtenaar, su pareha, Señora Seferina, e otro meneer cu ken ta bay rape ken, cu ken haci kico, cu ken. A unica sa cu ta e normanan aki nos ta mantene den e sala aki, pasobra no hende a bisa nada, tur hende a laga e papia bay, a unica e sa, un pregunta so mi ke sa, esey ta e norma cu nos ta bay acepta den sala di Parlamento? Esey mi ke sa.

Ultimo pa kuminsá ta despues Hannah yega vraag punt di kolega Seferina si señora Larmoni tabata den sala, señora Larmoni lo por a komprondé ku señora Pauletta unu a reklamá esei, pero manan di reklamá, Cecilia, Disculpa mi, señor presidente, e tiesun cu a introduci e tema aki den Parlamento. Anto, señor presidente, pa mi ta an para ke duna señor Severino su vraagpunt. Señor presidente, tin algu, si, señor presidente, tin algu hopi importante. Anto, mi ta mira cu e cambio di lider di fraccion a afecta esey sigur. Ayera señor Osepa, cu tabata lider di fraccion prome, di Partido Nacional, señora sepa a para ke tu na principio pe. Señora Lamoni bo no tin un pidi Parlamento permit pa bo duna opinion of duna entrevista na nomber di abo mes como lider politico. Loke bo tin un pidi permit tampoco pa kichi ki. Si señora Presidente. Señora Presidente, señora Lamoni no tin un pidi. Señora Presidente, Señora Larmonie no tin cu pidi permit p'e kishi ki cabey tampoco, ni p'e lanta bay wc tampoco, Señora Presidente. Ayera Señor Osepa a mustra nos grandesa, decencia cu bo por tin personal. Señor Osepa a lanta y indica den Parlamento, Señor, Señora Presidente, cu, Señora Presidente, M'a hasi pregunta ora ku nos tabata papia e tópiko ku entre otro señora Pauletta mes a indiká, a sali splika ku ta Promé Minister mester kontestá preguntanan ku bini di Parlamento, ki señor o sepa a hasi. Lider di frakshon, ántes lider di frakshon a bisa, Señor Presidente, ami, Mi principio ta bisa mi cu e coki no ta posibel. Anto consecuentemente, Señora Presidente, bisa Prome Minister no contesta ni uno di mi preguntanan. Dicon mi principio ta bisa mi esaki no? Señora Presidente, pues si Señora Larmony Cecilia, antes Minister di Desaroyo Social, Labor y Bienestar, a tene cuenta cu un file asina, a sali den kaya desensia di abo komo miembro di Parlamento, Señora Presidente, ta ami ku tin un nivel hopi haltu di mantené sekresia, lo a bisa e anto mi ta menshoné, pasobra mi mi mas mas skucha e entrevista, Señor Rodolfina, Señor Rodolfina, diskulpá mi, mas skucha esaki. Ta bay duna opinion. Mi tabata minister, ami a traha cu, ami a traha pa e ambtenaar, pa ami a traha hunto cu ambtenaarnan, mi a traha pa e sinku mil y pico am, am cobradonan di bijstand aki. Sorry, e fayo ey a wordo comete, ta un fayo grandi, pero ami no ta bay lastra esaki den e hendenan ey. E hendenan ei su cara, señora presidente. Anto laga pa awe drenta e sala aki cu ta camina nos tin un haci politica, anto e ora ei nos delibera esaki den Parlamento. No hiba entrevista, purba, am, ya. Atrobe bo ta mira e hecho cu a cambia, señora presidente, di liderazgo, sigur en todo caso di fraccion. Ta afecta tambe con e partido ta funciona den practica. Am, señora presidente, e fraccion ta keda mesun cos. Señora Presidente, ami ta bisa nos como Parlamento tin momento caminda nos tin cu eleva topiconan, haci nan no topiconan politico manera señora Pauletta a haci. Señora Presidente, mi ta usa e espacio, sorry, cama m'a caba aki, ma brongosa hopi cu señora Pauletta dianan aki, pasobra mi ta bisa cu cada bia que por para ke tuna un problematica, E ta hasi den un forma destruktivo, pero a yel a mustra mi grandesa. Anto mi lo mas verwaga esaki tambe di un lider politiko di un partido di asina tantu aña. Danki, señora presidente. E vraag por hen tambe es un kos ku kolega Seferina. Danki, señor Bromel. Señora Pauletta tabata ke reakshoná awor? Kaba despues. Si, señora. Sorry, señora presidente. Mi a hasi un pregunta, anto mi no a contesta. Pasobra depende di mi contesta, lo mi a sigui cu otro pregunta. Pasobra tur e otro cosnan cu a bin rondó pa mi no ta relevante. Mi ta kere yama mi, mi ta papia cu ken cu mi ke over di kiko cu mi ke. Anto mi no a bai den niun kaso spesífiko, mi a bai over di e parti di saka informashonnan di hende. Fo ora hende yama bo ku e informashonnan ta efo, esei ta nifiká ku nan ta efo. Anto tu puntra mi mi opinion, mi ta dun'é na momentu ku mi ke. Mi ta bin bèk riba e loke ku mi vragpunt, e punto di òrdu, ta. Mi ke sa ku si e sete norma ku nos tin mantené den sala di Parlamento e kontesta ku minister a kontestá. Kalke miembro di Parlamento por punta minister loke ke ke. E manera ku e minister ta kontestá ta keda anto mi ta kere nos tin un voorzitter ku por bisa mi ta kere e tipo di kontesta ei no ta korekto. Awor mi ke sa. Si e ta normal, e ta keda den e relato di e reunion djayera of ki no ta así? Sey, Voorzitter, tin ku kontestá mi pa mi sigui na mi segundo parti di mi punto di órden. Si, m'a kontestá señora Larmonie ku na e kapítulo di GMN mi no tabata sinta aki nanan. Señor Bram a sinta pa mi, dus ami no a skucha e reunion. Mi no a skucha kiko Minister a kontestá. Señor Brombeel a lanta a bisa ku ta señora Pauletta. a hasi un pregunta na e minister, anto e minister a kontestá señora Pauletta. Dus si tabata tin e nesesidat pa saka lokual ku e minister a trese dilanti for di e notolannan, ta e momentu ei den sala lo tabata tin ku hasi e petishon pa hasiele. Dus anto mester duna espasio na e minister tambe pa e trèk en lokual ku el a bisa. Pero mi ta kere e mihó persona awor aki pa kontestá señora su pregunta ta señora Pauletta, anto a base di e seños ku a kontesí. Señora presidente no a comprende mi, paso señora Pauletta por haci calke pregunta, e loke cu mi ke state awe a kita, e locual cu minister a contesta ta parti di, ta mind ken ta sinta eynan como presidente, e ta keda parti di e reunionnan, paso si e ta keda parti di e reunionnan mi punto ta mi ke pone na votacion cu si nos ta bay di acuerdo Cu esey ta keda parti di e notelonan of nos ta sakefu, of como miembronan di Parlamento nos ta pidi pa sakefu. En ta bay ken hace pregunta, e ta bay e contesta. Paso ta bisa cu no ta sinta den sala, Ron Koushou ta scucha reunionnan di Parlamento, anto mester a scucha como minister ta descifra. problemanan personal di empleado públiko. Anto e pregunta por a bin lòbi sa tende ki mi no ta bai den detaye por a kontestá e pregunta ei na diferente manera. Pero si ta asina ku señor presidente ta bisa no por, mi mi next pregunta ta, Okey, nos por vota ku e ta keda parti di e kos, sí òf no?

Disculpa señora Larmony mi ta kere nos pa cu e pregunta di señora Larmony nos tin cu bay studiael un ratu pa wak kico ta e procedura so e procedura normal ta cu ta na momento cu e persona bisa algo por ehempel si señora Larmony bisa algo. N'e momentunan aki ku no ta korekto, anto ora ami ta puntra di señora Larmuní, señora Larmuní ta trèk in e palabra, anto señora Larmuní por bisa sí òf nò, tiende ei bisa sí, tiende ei bisa nò, anto si señora Larmuní bisa sí, anto e ora ei ta sak'é for di no tulanan. Ma yegi puntra miembronan di parlamento anto a bisa no nan no ta trek e ennan te ta keda houn den e netulanan pero esei ta e procedura dus nos tin cu bay wak si por haciel e otro pa esei señor Alarme mi tin cu duna un montiki espacio pa nos bay wak si por bin cu un voorstel van orde anto cu por vota riba dje. Ok, danki p'e kontesta señora presidente. Señora presidente, mi ta haña kos aki hopi lamentabel, paso awe kisas nos no ta haña, nos ta haña e ta bon, nos ta haña e koko a sosode, e ta hopi bon, pasobra no ta nos, ta nan, ta otro hende. Pero nos ta lubida ku loke ku bai rònt nos un dia ta mishi ku nos tambe. Dus mi ta mi ta warda pa señora presidente hasi e e nos mester Wak kiko por hasi ku nan, pero ami ta di opinion ku mester skrap e kos esei for den di e relato di kontesta di e minister. Danki, señora presidente. Danki, señora Larmunie. Señora Poletto. Sí, señora presidente. Señor presidente, mi ta korigí algun punto ku mi a tuma nota bini dilanti. Señor presidente, ami no a hasi ningun pregunta over di kasonan individual. Den e tratamentu di e Ministerio di Hemen, mi ta korigí esei, a puntra pa di forma anónimo e trahadónan di TSZ ku ta riba nonaktivo awor aki i tambe e trahadónan di e Servisio Veterinario ku tambe ta riba nonaktivo. Dus no niun momento so menshoná niun nòmber di ningun ámtenar den e sala aki. Minister, manera señora Larmoni ta indica, a scoge pa trece dilanti e caso, tambe si mi no ta equivoca sin menciona nomber di e personanan aki. El a menciona nomber si, di señora Seferina, y na momento que el a menciona e nomber di e ambtenaar señora Seferina, cu tur hende sa cu tabata un ex colega di mi di partido, mi a reacciona riba esaki y na e momento mis ami tabata den sala, Ma a pidi minister pa corigi loke el a el a trece dilanti pasobra na mi opinion tabata un mentira. Anto minister n'e momento ey a scoge pa no corigi esaki y keda a trece su punto dilanti. Dus ami cu tabata den sala cu presidente di Parlamento presente ma hasta menciona cu presidente di Parlamento ta uno ku konosé hopi bon e parti di ban bisa e tema ku a keda wòrdu tresé dilanti ei, mi no ke ni ripití e tema ei, anto ta p'esei mes ta importante e ora ei pa nos no papia di hende di e forma ku Minister Sylvania a papia di e dos ámtenarnan aki ku a bira un kustumber si. di señor Sylvania di Ban bisa papia minister di papia over di nos ambtenaarnan of hendenan cu e no gusta. Nos a mak mei den sala aki un cantidad di bia con el a dirigi su mes den direccion di miembronan di Parlamento. Dus esaki ta algo descono no ta algo desconoci pa nos. Dus ami lo sostene e punto di señora Larmonie si diego momento cu nos mester trata e e. Verslagnan aki, notulonan aki pa nos korigi e parti aki di e notulo. Si e a aparesé den e notulo, pasobra ta algu ku dor ku ami tabata tei presente, a wòrdu tresé dor di mi persona kaba tambe dilanti, señora presidente. Esei ta pa aklará ku na niun momento so ami no a tresé niun nòmber di ámtenar den sala. Danki, señora Palacio. Señor Duran. Aki señora presidente feliz atari pa tur presente cu ta mira y scucha. Um, cortico asina, um, berdad loke señora Ana Maria Paulette ta indica, na varios ocasion, na momento cu un miembro of un minister, Trese algu dilanti ku na pareser por kai eigenlijk den loke ku eigenlijk no mester presentá, sea nòmber di ámtenaar, etsetera, etsetera, semper i kuando lo wòrdu korigí pa Voorzitter. Esei nos tin ku indiká esei tambe i aserka loke ami ta indiká ku loke minister a hasi tabata esplikashon di e akusashonnan ku ta tin Kontra di e ámtenarnan aki. Esei a bin hopi kla dilanti, pasobra el a bisa duidelik, el a bisa bon kla, ku esaki ta un splikashon di e akusashonnan, pues di loke trahadónan a indiká di e ámtenarnan aki en kestion. Djis esei mi kier a agregá. Danki, señor presidente. Danki, señor Duran. Señor McWilliam. Danki, señora presidente. Señor presidente. Eigenlijk e ta un vraagpunt, pero mi tin cu cuminsa toch un caminda. Mi ta mirando cu e discusion ta bayendo riba den un otro direccion pa algo cu a pasa den e sala aki, pero toch yo no a laga nos keda realistico kico a pasa ayer anochi den sala di Parlamento. Den sala di Parlamento dies binti y un parlamentario y tambe personalnan di Gef, Grefi cu ta envolvi cu nos trabounan a hanja un lista, ku tur informashon, tur informashon di mas di sinku mil si hende, siudadano, mama, tata, yu, ruman, ku di un manera òf otro pa ekis motibu ku mester pidi ònderstand. E lista aki ta hasi doló. E lista aki, solo echo ku bo ta riba dje e ta hasi doló. Boso a por maginá bo kiko e hendenan ku ta riba e lista akí a sinti awe meinta ku nan a tende ku nan stelashi ta konosí? Nos a lubidá ki impakto esaki tin pa e dignidat di e hendenan akí. Ami pa mi sí ta importante. Mi ta bini for mi partido ku mi ta bisa ku mi ta orguyoso ku ami e dignidat di hende ta sentral di bèrdat, no di pafó. sino di paden. Bisando esaki, señora presidente, laga nos atendé cu loke pasa den sala aki na serio. Con nos ta bay atendé cu e problema aki? Pasobra nos a keda masha bunita cu a delete. Pero si mi tende cu ya caba e fonan, e lista ta shonnan red flag di un problema grandisimo a tuma lugar den e pais aki. Dungera un problema mi ke mi en kontra di e moral di e hendenan, e rèspèt pa nos institutonan, e konfiansa ke hendenan mester tin den nos instansianan. Awe ta e understandtrekkersnan. Mañan ku por Dios ke por ta di na CMC hòp stelashi di pashèntnan den sala aki ku ta bin konosí ku ta riba Am den pueblo di Kòrsou ku tur konsekuensia esaki tin. Mañan ku Dios ke, maske nos a mira esei kaba stelashi di belasting di hendenan riba kaya òf riba medionan sosial. Señores, ami no ke forma parti di un pais asina aki. Nos no por mei diskutí hasi men nada no a pasa den e sala aki. Tin un kos hopi serio a pasa. Anto laga mi ta hopi onesto, No ta cuestion pa mi por sacrifica ningun ambtenaar, cos ami sigur no ta haci el'e, mi ta respeta ambtenaarnan, mi sa e trabounan cu nan ta haci, mi sa cu sacrificio nan ta haci bou di circunstancianan dificil. Ayer anochi sigur tabata unu y mi ta bin bek riba dje cu e cos aki por a sosode. Pero pregunta na nos mester ta, kico nos ta bay haci como Parlamento di Corsou, colectivamente como Gobierno, e instituto, tres politica? Con nos ta bay zorg cu e tipo di cosnan aki no ta bay pasa? Comportá cu e informacionnan ki ta riba un tep di un hende su dede anto e por bay asina den otro hende su mail sin tin e controlnan necesario, señores. Bisando esey mi ta kere y mi ta spera mi ta bay bin cu un mocion cu na final di e di e presupuesto aki cu nos ta pidi gobierno pa haci un investigacion no pa horca hende, Pasobra si no ta idea, no ta bin bisa dikon tampoko, pero si kon nos ta sòru pa e tipo di kosnan aki no pasa mas. Pasobra ta un tristu ku nos tin ku mira nòmber di hendenan aki den e lista ei ku ya kaba ta den prensa, anto si no sa pa. Boso mishi ku nan dignidat i bai mishi ku nan alma pa algu ku a bai robes òf mi no sa kiko a pasa. So ami no sa. Mi no sa kiko a pasa. Den e kuadro aki tin un responsabel, si. Tin un responsabilidat. Anto den gobernashon ta bin lusten en lasten. Anto den tipo di kosnan aki. Keremi, ora ta yega na informashon personal di hende, di mas di sinku mil hende, imposibel ku e koki ta keda sin aki. Anto den e kaso aki, ámtenar lo tin ku karga su konsekuensianan ku tur doló den mi kurason, pero minister tambe, minister tambe shonnan. No por ta asina cu mandatarionan ta laba nan man manera Pontius Pilatus, anto mustra dia te hasta bay prensa awe tambe cu supuestamente ta ampa nara nan tin cu bay wak kico nan hasi robes, wak amigo awe. No por ta asina señores, no por ta asina. Ami pesey mi ta sumamente orguyoso mi ta forma parti di partido man pasobra mi ta corda señor Stanley Enderson, Camina a demostrá un bia mas e importansia di tene honor pa bo mes, asta ora kosnan ku abo no tin grip riba dje, ora hendenan a fayesé na diatèl, ku e no ta tin ni arte ni parti di henter e sistema ku no a filtra e awa anto hende fayesé. Tabata leu for di kosi, pero el a asumí su responsalbidat, su ministerio mester ta esun ku ta mester a supervisá i ta ámtenarnan mester a supervisá pa loke no a pasa. Awor aki ki nos ta bisa ta amtenar sa si el e nashonal. Asina ki nos no ta atende ku kosnan serio den e pais aki. P'esei komo frakshon di man mi ta bin ku un moshon kaminda nos ta bai bini pasobra manera tur hende sa mi ta spera for di dos mil binti dos nos tin un kolesha di bescherming di persoonsgegevens kaminda nos tin ku bai pidi pa hasi un investigashon. Kiko a pasa? I bin ku rekomendashonnan pa salbaguardiá ke tipo di informashonnan ki tipi kosnan aki no pasa na nòmber di siudadanonan, pero tambe pa protehá e propio ámtenaran, ministernan i otronan envolví. Pasobra e pueblo aki meresé mihó, señor presidente. Anto mi ta spera ku nos no ta bai yag riba ámtenarnan awe. Labra nos man, manera Pontus Pilatus. Anto laga mi hinka hònt den eigen boezem pa e kolegio ku mi ta forma parti di dje aki. Mi ta bis'é el, ma bisa voorzitter kaba, i mi ta bis'é públikamente ku e situashon djayer anochi kaminda nos mester tende ku ta de anochi mester a lanta ámtenar pa bin pa manda stukennan ku parlamento ta manda, nos tambe ta ko-responsabel. Nos tambe ta co-responsabel. Ta inhumano cu nos ta bezig ta draai un reunion di presupuesto, di e ley di mas importante den e pais aki, dje style, mardugá mitad di tres m'a yega mi cas. Pakico? Pa nos caba prome cu djabierne? Pa ken? Ta dicon nos tin cu cabele? Ki ta motibu? Dicon nos mester ultima? su trabou den e peliger, nos bida na peliger pasobra ami ta biba, pasobra ami tin ami tin outo blindá, ami no tin elbe deger ta kana ku mi, pero mi tin ku bai te pa riba ya mi so mardugá, anto e bin otro koleganan tambe. E no ta korekto, e no ta korekto, señores. P'esei mi ta bole bisa, nos tin ku bai atendé e manera ku nos ta atendé e presupuesto aki, anto si nos tin ku atendé e presupuesto durante dos siman, so be it, mine-, Voorzitter, so be it. Nos ta hasié di un manera kristian, kaminda tur rende ta bei, no ta kansá, tur rende por sinan trabou manera mester ta Nos meskos ke ámtenarenan, Señora Presidente. I finalisando, finalisando mi ta bisa, mi ta lamentá tambe ku nos ta awe den sima aki ta atendé e presupuesto aki pasobra e presupuesto no tabata planeá pa den sima aki. E mester ta for di siman pasá. Anto nos komo yu di Kòrsou, a bisa busan den sala tambe wòri, Ku mi ta haña realmente ta un bofta p'e pueblo aki, nos a plania ku nos lo tin presupuesto e promé siman di desèmber. Nos a kana henter e e periodo pa loke ta trata Komishon Sentral pa nos por a kaba trempan. A kambia fecha pasobra koleganan mester a bai parlatino, mester a bai asamblea di parlatino. Señores, laga mi bisa boso no tin ningun. Colega cu a sinta cu bosan na Panama cu lo a schors nan tratamento di presupuesto pa bay ningun biahe di Parlatino. Mescos mi tambe sa cu tin ministernan cu no tabata t'ey, mi ta bole bisa. Mi tin caba ta bisa e falta di respect di minister nan cu ta bisa cu nan no por bini pasobra nan tin otro afspraak y nan ta afo y no ta bini e colegio aki mester para si realmente nos ke respeta e organo cu ta yama parlamento no pa mi señora presidente no pa nos pa e futuro generacion masha danki señora presidente. Danki señora Mc William. Mi ta pasa palabra pa señor Doran. Danki señor presidente. E djis un punto si mi kier a agrega pa loke colega cu a bay mi dilanti a indica. Como si fuera ta tirando culpa, pasobra ta siy mi ta sinti si, jammer ki cos tin cu bay den e direccion aki, como si fuera ta tirando culpa riba señor presidente awor aki of e gobernacion aki cu pa nos falta of tin un primintimento di whatever. ku ta pone ku e reunion tin ku kaba promé ku djabièrnè, enton ta p'esei nos a bai te mitá di dos. Ami a sali fit'akí for na dos mil i shete mitá di seis di meinta, mitá di seis di meinta. Un ta e gobièrnu akí ta sintá, un ta e señora Voorzitter Gerrit de Merigal tabata presidente. Mitá di seis di meinta mi a sali fit'akí for. Anto kon kon nos ta spele kla riba ei? Keme no ban hasi politica ke cosnan si, no sa cu loke ca pasa ayera ta rekete robes, pero no ban hasi politica ahin ke cos di otro direccion pa nos haña razon. No! Mi ta di dos ainda ta cristian compara di loke ami a mak mei den gobernacion aterior. Paso ta diferente bema sali aki for sinku or, cuatu or, mi ta risa ey si mi ainda tabata binti un di december dos mil i shete. Si mi ta gaña un hende corigi mi. Danki, señor presidente. Danki, señor Duran. Señor Marcelino. Mi a kuminsá e siman aki, anto mi a bisa laga nos depersonifiká e kosnan den e pais aki. Anto ora mi tuma nota i mira ku kisas kos bon tin ku bira robes, anto kos robes tin ku bira bon. Nos ta hustifiká i krea i lubidá riba e echo di lokual ku a sosodé. E loke ku a sosodé ayera no a sosodé mardugá. Kuartu pa dies di anochi nos a risibí un email. Un ta mardugá. Un proseso ku a kana un kaminda. No tin checks and balances mas den e pais aki. No tin forma kon nos ta mira i kontrolá nos mes, anto nos lo a pone nos mes responsabel tampoko. Pasobra gaña ta bira un kos normal akinden. A bira un kos ku nos tin ku hasi pa tapa. E kos ku no ta bon, anto e kos ku ta bon si nos ta bisa ta robes. Mi ta kere nos tin ku realisá si ku ta un un nivel di un tuslagen skandal a sosodé. Pasobra tin sinku mil seishent binti shete nòmber, adrès. Di hendenan ku ta den poder di ken ku ta paso fe ora e yega Parlamento riba preguntanan pasunta un dokumento bin ta diferente bokumento no ta tin un kòntròl ku tin ku pasa promé no tin un un un un un manera paso di ken rifir ta manda e email pa Parlamento anto nos ta purba di hustifiká e echo ei pa bin bisa awor kende ta politisá kos rumannan si no bo no ta den politika tòg. Den cas di señorita nos no ta ke men di laga nos keda hopi serio mesun cos cu nos ta kede cu nos tin cu keda nos tin keda sportivo mi ta kere awor aki nos tin cu dicidi y mira kico nos ta ban sigui haci cu locual cu a pasa aki tambe un mas pasobra ta cla pa husta mustra dedo riba otro pero ora e cos ta riba nos anto nos tin cu. Laga nos bisa, tira schemering ta vir werk di otro cos na nos mester mira. E cos aki ta un cos hopi serio, ta hopi, hopi serio e cos aki ta. Ta un toeslagen schandaal pa esnan cu ta compronde kico ta. Anto e no ta un cos cu nos tin cu tuma sin mas asina. Danki Madam. Danki señor. Kortiku pa aporta na e kombersashon. Señor Brombe lastu pa su Minister Caruana. E ta bira mas largu tambe pa nos mes. Señor Presidente mi ta gradisi señor Marcelino Sigur pa no stop di focus riba e hende. Yes, pa no stop di focus riba e hende. Mi por mira, señor presidente, mi ta gradici un colega cu ta bas activo cu por a manda caba cu nos, por mira djis pa aporta, señor presidente, cu Minister Sylvania a pidi, maske cu ta madruga nos a yega nos cas, Minister Sylvania ya a pidi pa haci investigacion riba. Kon e situashon aki a tuma lugá i banda di kon a tuma lugá, si mi por lesa den lié globalmente n'e momentunan aki, kon nos por prevení den futuro, en todo kaso e ministerio ku e situashon aki a sosodé o mishon aki a sosodé, kon nos por prevení ku esaki lo sosodé den futuro? Ke men di señora. McWilliam, Mi ta mira ku akshonnan tambe ya a kuminsá, pues mi ta hopi kontentu di mira ku nos ta hands-on, ku no ta sinta papia so duna entrevista so, pero ku ta aktua mesora tambe. Yes. Danki, señor Brombill. Den momentunan aki nos ta kontinuá ku punto dos di nos agenda, ku ta Antwerp Lands Verordening tot vaststelling.

Un vrag punto no? Si, señor Benet. Danki, señor presidente. Señor presidente, ta di lamenta cu awor aki nos tin un ora cu sinku minuut pa discu.

Anochi ora atende di manera señor presidente por cua ta con a pidi pa manda yama señora Lamony Cecilia pa e taki den nan entra te enton awe ayer entra te awe e bin busca bochincha trouble aki den nan. Don no tin mester. Ayer nochi bo ta aki den señora bo ta tey. Bo fraccion no ta tey. Ta men hopi di berguensa cu no tin pasa hopi cu minister ta rinando pa duna explicacion kico el a bin ta haci of ta haciendo pa pueblo. No ta discuti un ora largo pa hopi di un cos cu e nochi a pidi pa no hende, pa no hende manda e lista aki pa no hende. Enton awe Partido Nacional ta cu e lista mente tempan ta tira den pueblo. Su lista tambe señora ta pidi pa. E bin pa no no a no solo a mi papia. No, e di papia ku Voorzitter. Dirigi palabra na mi. Si bo ta pidi e señora ku no ta teye nochi pa bo no interrumpí mi disertashon. Por favor. Ayanochi bo no ta ei pasobra ayanochi a bo bin sopla mi un argumento. No, no a por no. Sopatende tin un lista tambe di kas nan na Terra Quadrada. Polis ku di nòmber lista di Mimi, lista di Gerald, mi tene, pero mi publik'é di Kor Nashonal di ku e lista publik'é awe mi ta hasi un drama kuné. Anto mi tin e karta aki nan kaminda minister di finansia ya kaba tuma akshon ata e karta aki. Ora kiko ta pèrdè tempu den diskutí ku nan ku a pasa ayera kaminda bo sa nan ta tei.